Koro gol sufria do launch. Eh, ma jarachar. Owago buru, oburu wo odinga. Ma kuon. Adwa deal kodi. Kaona ka. An man kodi ka. Correct. Mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia rech. Lemb rech ni nyakosoko, lemb rech ni kora cham onge. Rech mana kelo ne ngima ma ong'ol. Ere lembe? Yawa to ang'a timi? Ang'a tima? Ne chiemo kama. Abodhera donge? Ibong'e ni abodhera. Ibong'e ni nyakosoko. To moki kanyo huko. Ma be kada kele cha. Eh, ma eh, dhako ni dhako jawuoro kama. Mm. Tapejini ya wanambila chumbi no boro madier. Chumbi manade. Okay chumbi kati kadi ungeni chemuka kichumbi. Ke chumbi piny kanyo. Oni bed na piny. Leo re tibe kata kuma nitere. Piny kae de kanyi. Binge kaseria magodni.

Rita matin ka jabiro eoni. Aya. Nyithindo gi bojoga. Ni siema asa kendo chiema matin e mesa wachamo korka gi siego ni ni ni ni tek tek tek gaudesia. Chiemo matin e moko ni ng'ako nyathi. Ya tapenye ni ya una mbila. Chiemo dong ntiere kata moromo ukode. Madi pamo dhogi ling. Dimos. Chiemo ni modong kemi wacho. Yaani ukimnyo koda. Adao. Nyabe nyamera. Ah. Eh. Ma ina die. Ma. Eh, eh chula ne kanyama tena. Eh, ndalo mang'eny ma kawuono nyaka nyaka koth chwe. Karibu, karibu donji bede. Erokamano. Daudense Nyarwaya. Ah. Kawuono wacho ni limwa. Kawuono wacho na limwe matin. Ah, karibu mathoth. Eh, ing'e ni ng'ato ber ma paro wat. Wato osiep rumo to wato ok rum. To nera, mm. awinjo kiwacho ni to kawuono nyaka koth chwe. To koth chwe gi piny motwo ni yawa. Nyathi nyamera. Ok ilimaga. Koro kaka nini ni ang'eni kawuono nyaka piny nyaka ibwoga abwok mo kaka kuom nini. No respect. Era. Ok ni atamora limowu. Mm. Seche moko diche malal gi ji. Kaka kawuono ing'eni nok adich. To awacho ni abi alimue matin. Kawuono anyonora ka nyaka godhiambo. Hey, Gaunense Nyarwaya. Ah. Iwacho ni kawuono ilimua nyaka godhiambo? Hey. Ah, mano ber. Mokwongo ne ginind kata. Nyathi nyamera, Ah, amor kuom bironi kendo berna kabisa kaka ibiro limona, lakini nitie shida. ade kendo ner. Dhako mina oromo koda wachni. Dhakoni lewe nyocha owil. Mayo. Lewe dhakoni tuo, dhakoni tuo. Sani dhakoni osambom sandanadi. Ariyo. Ariyo. Adhi mede achiel mogik. Eyo. Laktar, laktar, laktar nowacho ni kochopo saa abiriyo mm. e wang'e nyaka jo sandan mako kochwoye mm. to nyaka tawewa nyathi nyamera. E yawa yawa yawa waya. Kare nyiche tuo to pok inyiso madhe. Winja winja manyisi ni wayu ni doge mit ga doge mili mili. O o en yote mang'eny to okadako tuo to kowach. Koro mm. Mm, dhiyo mm. kiny saa adek Ibilimwa. Ya, kapenje ni ya wuon Mbila to nyathini koko donjo mana ka sani. Pok obulo kata mana ng'ur. To karo kiwe kata wachwak ni kata mana chai omadh. Chai. Nyathi nyamera. Ah. Kin Sadik. Kin Sadik okinyi. Kiji bilimwa. Kare ne ratimo makosa kuopi. Kin Sadik. kiny bi ka wadhi bedo ka wamadho chae mwacham lunch gi moro amora sani to wete osiptal nyathi nyamera in nyathi ma moro diskul wete ni moro wete skul mokalo cha namba ariyo namba ariyo eh. eh be namba chiel ang'e ni riek riek aneru koro mm. oriti mose jo jo dala nyisgi ni ni gidhi gidhi ne gibedi kwedoni

Seche mane awacho ni mondo idwok chiemo, ikan chiemo, nok itero chiemo. An amiyi order kaka chuori to ok nyal. Guom kanyo. punishment. Yawa, to ma wuoro machalo nade? In miwuor. Iwuor ka gabi mano mano mano munyo thuol. Magi moro mochamo to donjo mana iye, ok wuogi. In miwuor, mano wuoro mikawo. To wuoro ok ibed ago ka. Nani nyaro mi asiro, ngikunja ka chiemo. Dwanyruok adimba.